U briju bil-bosta. Fost id-dilettanti tal-armar tal-festi, nosservaw reġistru partikolari ħafna, bi kliem ikkulurit daqs il-festi nfushom.
Il-knisja għandha armar differenti, allura pereżempju bħal ngħidu dan huwa armar tas-sekonda u dan huwa armar tal-festa. Ehm, bħal ngħidu aħna l-linef. Eżempju kien hemm l-linef illi jintramaw għal kuljum, Però mbagħad ikun hemm il-linef li jintramaw fil-festa. Għandek il-vent artali. Dan huma fis-sekondi festa ikun hemm vent artali li jikkumplementaw l-ornamenti għal dawn il-festi, imma fil-festa mbagħad ovvjament jinħarġu oħrajn ħafna minnhom ikunu jew pereżempju tal-fidda, oħrajn ikunu rrakkmati tal-bellus u armar ieħor li ovvjament jintuża għall-festa biss u ma jintużax għal festi sekondarji jew festi oħra li jkun hemm fil-knejjes. Bħal ngħidu aħna t-tużell. It-tużell huwa dak li jkun armat fuq l-artal maġġur, jiġifieri l-artal il-kbir tan-nofs tal-knisja, u dan it-tużell ikun ta' drapp, ikollu l-iskultura tal-injam li jintrama għal kuljum, però mbagħad għall-festa jintrama wieħed differenti. Il-bradella u l-pedistall tal-istatwa. li tintuża ovvjament għall-istatwa titulari jew ta' dik il-parroċċa biss. Għandek il-gandlieri li jintramaw fuq l-artali. Id-damask li f'ħafna parroċċi wkoll u knejjes ivarja minn dak tas-sekondi festi u tal-festi. Hemm dak li ngħidulu l-canavazzo d'oro, dan huwa damask bil-ħjata tad-deheb. li pereżempju jintuża fil-każ tal-parroċċa tagħna ta' San Lawrenz jintuża fil-kappella tas-Sagrament. Ovvjament l-armar ta' barra huwa kompletament huwa kompletament differenti minn dak ta' ġewwa. Għalkemm l-armar ta' barra qiegħed hemm biex jikkumplimenta lil dak ta' ġewwa. Bħal ngħidu aħna għandna t-trufej. X'inhuwa dan it-trufej? Ikun armat mal-arbli, pereżempju f'xi pjazza, li minnu joħorġu sett ta' bnadar li jkunu relatati mal-festa. Għandek il-pavaljuni, il-pilandri li jkunu kanolli li fuqhom ikollhom brazz jew inkella linfa kif isibuha postijiet oħra. li tixgħel bid-dawl. Għandek il-qaddisin li jkunu relatati mal-qaddis li qed tiġi ċċelebrata l-festa għalih. Il-liedna, illum il-ġurnata tintuża liedna tal-plastik minn dik differenti li kienet tintuża tal-ħaxix qabel fil-passat. Fil-Birgu, bħal kull post ieħor għandna t-tradizzjonijiet tagħna u ovvjament Dawn it-tradizzjonijiet iġibu kelmiet jew kliem differenti minn postijiet oħra. Fosthom pereżempju għandna dik li nsejħulha il-boma. X'inhi din il-boma? Din hija arblu wieqaf li jeħel mas-swar tal-birgu fit-triq prinċipali fejn magħha jiddendlu diversi tarjoli u dak li ngħidulhom paranki biex tittella' l-istatwa ta' San Lawrenz fuq kanolla kbira tlett ijiem qabel il-festa. Dik li aħna nsejħulha wkoll l-antiviġilja, jiġifieri lejlet lejliet il-festa li taħbat it-tmienja ta' Awwissu. Hija kelma li nużaw prattikament fil-Birgu biss, antiviġilja biex niddiskrivu din il-ġurnata u l-istess il-Boma, anki kif teħel mas-swar tal-Birgu għaliex ovvjament postijiet oħra m'hemmx is-swar. illi illi insibu fil-Birgu. U mbagħad għandna dak eh, li nsejħulu il-ballun tradizzjonali. Dan il-ballun ukoll oriġina fil-Birgu, illum hawn xi żewġ postijiet oħra biss f'Malta li jagħmlu din it-tradizzjoni qrib kif nagħmlu aħna, fej fil-max ta' filgħodu hemm ballun li qabel konna npoġġu xi għasafar fih u meta jasal il-marċ fil-pjazza, fil-bidu tal-marċ ta' filgħodu, jinfetaħ u fih joħorġu l-għasafar u titfaċċa l-istatwa żgħira ta' Santa Paċenzja, omm San Lawrenz u San Lawrenz tifel magħha. Dawn huma żewġ affarijiet illi prattikament issibhom, ħa ngħidu hekk, fil-Birgu jew inkella aħjar oriġinaw mill-Birgu.